tat-tempji preistoriċi ta' Ħal Tarxien u llum ħa nkellimkom fuq ir-riljivi tal-Ħanżira u l-frieħ tagħha u ż-żewġ barri. Elizabeth skava s-sit u sab daw ir-riljevi mill-ewwel identifika dawk ta' fuq bħala barri. Kienu ovvjament qed iħarsu lejh biex ħaġa daqshekk diffiċli Imma kellu problema meta jiġi għall-annimal tal-riljev ta' taħt. Ma kienx jaf eżatt x'annimal hu. Temizab Mead irnexxielu jidentifikah billi ħares lejn l-ammont ta' frieħ illi kien hemm hemm taħt u, ħabba n-numru li hu identifika, 13, ikkonkluda li l-annimal kienet ħanżira. Għax Temi Zammit jgħidilna li 13 huwa boton tipiku għal dik l-ispeċi. Li hu interessanti huwa li das-sit, speċjalment din l-erja, filwaqt li fi żmien in-Neolitiku kellek dawn ir-riljivi, Ġiet użata wkoll fi żmien il-Bronż fejn in-nies ta' dak iż-żmien ħarqu u ddepożitaw dak li kien fadal minn nieshom hawnhekk. Temi Zammit jgħidilna illi waqt li Skavi kien jgħad isib għadam maħruq ta' dawn in-nies u hu wkoll jgħid li dan il-ħruq affettwa dawn ir-riljevi fejn għandna postijiet fejn jidher l-aħmar fuqhom u Temi Zammit jispeċifika fil-kitbiet tiegħu li kien hemm fejn kellu jerġa' jwaħħal biċċiet mir-riljevi għax inkella kienu ħa jinqerdu. Daqskemm kienu fi stat ħażin. Biex saru dawn ir-rilievi rridu niftakru li ħabba li qed nitkellmu fuq iż-żmien Neolitiku, l-għodda li bihom saru kienu l-affarijiet li kellhom dak iż-żmien. Qed nitkellmu fuq ġebel, forsi xi njam, jew xi biċċa art illi bih seta' wieħed itaqqab. Filwaqt li rilievi oħra li nsibu f'din l-istruttura neolitika għandhom bħala tema affarijiet li jistgħu jiġu interpretati b'diversi modi, ir-rilievi tal-ħanżira u l-barrin huma rilievi ta' ħaġa tanġibbli, annimal, li kien ukoll l-ikel tgħaddiex ta' dak iż-żmien. Hawnhekk qed nitkellmu fuq waħda mill-bżonnijiet tan-nies li kemm dak iż-żmien u kemm illum il-ġurnata l-persuna ħa jibqa' jkollu. Aktar minn hekk meta niftakru li l-għadam ta' dawn l-annimali li huma rappreżentati fir-riljivi sibnihom ukoll f'dan is-sit impoġġijin f'postijiet apposta partikolari. Dawn ir-riljevi tal-ħanżira u l-barrin huma l-ikbar rappreżentazzjonijiet ta' annimali li nstabu li jiddataw għan-Neolitiku Malti. Li huwa interessanti huwa li Themizammit jgħidilna li l-istil tal-barrin huwa identiku għal rappreżentazzjonijiet ta' barrin li nstabu fuq ċaqquf fl-ipoġew ta' Ħal Saflieni. Hemm nies li interpretaw dawn il-barrin bħala sinjal ta' saħħa, bħala sinjal ta' poter, imma wieħed ċertament ma jistax jinjora li għandek ħanżira flimkien mal-frieħ tagħha illi huwa element importanti meta wieħed jara ċ-ċirku tal-ħajja u x'kien importanti għan-nies ta' dak iż-żmien. Dawn ir-riljevi mhumiex l-uniku ħaġa li jfakkruna fiċ-ċirku tal-ħajja li jistgħu jiġu interpretati bħala Elementi ta' fertilità, Fit-tempji ta' Ħal ta' Irxid nafu li nstabu simboli falliċi wkoll illi għandhom l-istess tema, li n-nies ta' dak iż-żmien jiddedikaw riżorsi, nies speċjalizzati biex jipproduċu dawn ir-riljevi u l-istrutturi li qed naraw madwarna Huwa eżempju ċar kif l-ekonomija ta' dak iż-żmien kienet b'saħħitha biżżejjed illi dawn in-nies setgħu jikkonċentraw fuq affarijiet oħra ħlief biss biex ikunu ċerti li jkollhom biżżejjed x'jieklu.